Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay. Wéi iwwerall soss op der Welt och, ass leider och bei eis de Corona net ganz spuerlos erlaanscht gaang. Eis Fans hunn et sécherlech scho gemierkt, dëst Joer koume manner Episoden eraus. Eng laang Zäit wou mer leider näischt filme konnten, dofir awer vill Zäit hate fir Spiller ze spillen. Mee dofir awer leit och vläit e puer vun de groussen Highlights vum Joer an är perséinlech Highlights bis elo net bei eis dru komm sinn. Dowéinst hu mer awer elo e Previously Not on Luxplay, wou mer e puer vun deene Spiller awer nach eng opwierme fir iech ze presentéieren, zum Beispill. Resident Evil 3. Doom Eternal. Nioh 2. Oder Final Fantasy 7. Also, wann der eis schon desabonnéieren wollt well mer ären perséinlechen Liebling vum Joer net an eiser Show haten, wannech gelift desabonnéiert eis an net gitt eis eng Chance, vläit ass jo haut nach ärt Spill vum Joer dobäi. A wann en natierlech net dobäi ass, da kënnt eis nach ëmmer desabonnéieren, mee dir wäert e bëssen eppes verpassen. Wannech gelift, maacht et net. Maacht et! Maacht et net! Ween op vill Blutt a Gemetzel steet, fir deen ass natierlech Doom Eternal. Resident Evil hat mer dach gesot. Also Resident Evil 3 huet awer net esou vill Blutt a Gemetzel wéi Doom Eternal. Dowéinst hunn ech Doom Eternal als éischt gesot, well Doom Eternal dat.

Praktesch pünktlech fir de Lockdown am Mäerz dëst Joer koum Nioh 2 als Exklusivtitel fir d'PS 4 eraus. Dëst neit Spill vun Team Ninja huet sécherlech ville Gamere gehollef, dat eventarmt Fréijoer ze iwwerbrécken. D'Nioh-Franchise ass seit dem Release vum Virgänger 2017 als ee vun deene méi erfollegräiche Souls-likes

wou d'Geschicht spillt. Interessanterweis probéiert d'Story vun Nio sech an déi real Geschicht vum krichsgeplote Japan vum 16. Joerhonnert ze integréieren. Well dat awer fir e Fantasy-Action-Game ze banal wär, féiert hei d'Leed vum Krich dozou, dat onmoosseg Dämonen optauchen, am Spill Yokai genannt. An och Mënsche kënnen duerch magesch Steng, sougenannten Amrita, a mächteg Yokai verwandelt ginn.

a besicht iwwer de Spillverlaf vill historesch Plazen, trëfft historesch Perséinlechkeeten an hëlt un historesche Schluechten deel. Well d'Story spronghaft vu Missioun zu Missioun erzielt gëtt, dat deelweis just iwwer Textboxen, an oft vun historeschem Event zu historeschem Event rennt, ouni sech vill Zäit fir d'Charakteren ze loossen, kann ech hei leider net vun enger fesselender Geschicht schwätzen.

Mee dat stëmmt nëmmen zum Deel. Sécherlech ass d'Spill net grad liicht, e Stamina-Balke limitéiert eis Beweegungsfräiheet, no zwee bis dräi Treffer ass een dout, an den Dout gëtt och bestrooft. D'Séilen, Levelpunkte, si fort, et spawnt ee beim leschte Bonfire, Schrein, a muss nees alles asammele goen. Hannert all Eck kann den Dout laueren, an de verwénkelte Maps gëtt et vill ze entdecken, an Ofkierzunge wëlle fräigeschalt ginn. Mat Nioh 2 kann ee sech dann och neierdings bis zu zwee weider Spiller als Hëllef erbäiruffe fir eng besser Chance géint déi mächteg Géigner ze hunn. Thanks bro, hey we're bros bro. Op där anerer Säit ass awer och d'Handschrëft vun Team Ninja, de Maacher vun Ninja Gaiden an Dead or Alive, kloer ze erkennen. De liicht Anime-inspiréierte Figuren-Design kéint direkt vun Ninja Gaiden iwwerholl sinn,

datt all Géigner, och Bossen, genau wéi de Spiller e Stamina-Balken hunn, dee sech erschöpfe kann. Huet de Géigner keng Ausdauer méi, da kann e sech a kuerzzäiteg guer net méi géint eis Ugrëffer wieren. Schlussendlech bitt Nioh zwee awer och en onwahrscheinlech grousse Choix un Individualiséierung. Egal ob Ästhetik oder Kampfstil, d'Auswiel ass immens.

Als Support ginn et dann nach Schosswaffen, magesch Attacken, Buffs, Debuffs, iwwer 20 verschidde Schutzgeeschter déi eise Super-Modus beaflossen, an onzähleg Ninja-Kënscht mat deenen zum Beispill Géigner Fale gestallt gi kënnen. Hat ech schonn erwähnt dat all Waff, Equipement an Accessoire mat engem Level an zoufällegen Effekter dohier kënnt déi verbessert oder geännert gi kënnen? An dann nach de Loot, oh mei, so much loot! Praktesch all Géigner drop des, all Chest an all Map huet es, an no all Missioun kann ee locker 10 bis 20 Minutte just domat verbréngen säin Inventar auszemëschten. Dat erënnert schonn éischter u Spiller wéi Diablo. Ganz nei bei Nioh 2 ass allerdings de Character Editor. Huet ee bei Nioh 1 nach eng festgelueten historesch Figur gespillt, Sou ass een dës Kéier e fräi kreéierte, stomme Protagonist ouni Numm, deen onerkannt säi Bäitrag zur Geschicht leescht. De Kampfsystem kritt och nach e bësse méi Variatioun a Form vu Yokai-Attacken. Gekillte Yokai hannerloossen heiansdo hir Essenz, an déi kann equipéiert ginn, fir selwer dee Yokai kuerz ze ruffen an ugräifen ze loossen. Nioh 2 ass also schlussendlech éischter e Mix aus verschiddenen Action-Game-Formelen, dee mat enger relativ laanger Story, ville Side-Quests An Tonnen un Optiounen fir ausserhalb vun de Quests säi Spill Stil unzepassen a seng Stats a Skills ze verbesseren, Spillspaass fir labber iwwer 60 Stonne bitt. En plus goufen nach iwwer d'Joer 3 DLC'en nogereecht, déi nieft neie Maps a Géigner och nei Spillelementer fir méi héich Schwieregkeetsgrade bidden An domat de Widerspillwäert verstäerken. Wee schonn ni u eent gespillt hat, wäert sech hei erëm direkt doheem fillen, wat mech allerdéngs och zu menger gréisster Kritik bréngt, Et gi wierklech net vill Ännerunge géigeniwwer dem éischten Nioh, an dat meescht si kleng Quality-of-Life-Verbesserungen. Nioh-Veterane wäerten deelweis d'Gefill hunn, nach eng Kéier den éischten Nioh ze spillen. Vun der Grafik, iwwer d'Waffe, Movesets, bis hin zu ville Géigner an esouguer verschidde Bosse gouf kräfteg aus dem éischten Deel recycelt. A souguer de Groussdeel vun de Waffen a Rüstunge gouf et schonn eent zu eent esou am Virgänger. Jidderengem, deen awer nach kee Nioh gespillt huet an eppes fir erausfuerdernd Third-Person-Geschnetzels mat staarkem Loot-and-Leveln-Element iwwereg huet, kann ech Nioh 2 als e verbesserten Nioh 1 mat nach méi Content sécherlech empfeelen. Fir seng Sue kritt een hei e wierklech grousst an technesch proppert Spill gebueden, dat och Ufank Februar an enger Complete Edition mat allen DLCs erauskënnt. Dass d'Geschicht sech gäre widderhëlt, ass jo scho säit laangem kee Geheimnis méi. Dat huet Capcom sech och geduet. An amplaz Resident Evil 3 e Remake ze spendéieren, wou eis all ewech bléist, an den zwee Make wéi pff fir eng Folg vu Caillou wierke léisst, ehm ja do krute mer dat doten hallef gebaakt, hell duebel, nä? Fänke mer fir d'éischt emol mat deem Gudden un, iert ech mäi ganze Frust drop klake wäert an Ier der mech elo frot wisou, pff och gëtt mech méi bëlleg wéi Psycholog, he? Anyway, Dir sidd mam Jill Valentine no den Eventer vum éischte Resident Evil a Raccoon City ënnerwee a wëllt mat de gesammelte Beweiser géint d'Umbrella Corporation virgoen. Dee Plang kléngt jo net schlecht, wann do net grad d'Stad vum Virus befall wier an en zwee Meter Poubellsak mam Numm Nemesis Iech net grad wéilt seng Fauscht vu banne weisen. Beim Fluchtversuch trëfft d'Jill op de Carlos Oliveira a seng Umbrella Task Force, déi den Auto nees aus dem Dreck soll zéien. Ech muss dobäi soen, si zwee hunn am Verglach zum Original eng wesentlech besser Chimie zuneen an och hir Dialoger wierke sou, als hätte richteg Mënschen déi ausgeschwat. Do kann een och gäre mol dem Carlos säi Bad Hair Day vum Joer ignoréieren. D'Ari Engine suergt och dofir, dass dat Ganzt och zimmlech flott ausgesäit an se gëtt op d'mannst nach am Ufank eng kleng Atmosphär opgebaut. Sou Kanner, lo haalt iech awer mol un. Also, den Haaptgameplay huet sech säit dem Resi Zwee Make jo net vill geännert, an Third Person balleren, Objete sammelen, Simpel Boss Fights hate mer jo alle schon d'lescht Joer. Nei ass hei awer allerdéngs, dass der wéi am Original auswäiche kënnt, mee oftmools huet een e Gefill, dass et just funktionéiert wann d'Spill sou grad Bock drop huet. Net vill geännert ass och allgemeng e gutt Stéchwuert, well déi ganz Saach fillt sech no Resident Evil 2 deen d'Faasche fir sech entdeckt huet un. Dir hutt gefillt zwee Rätselen am Spill mam Niveau Baby's First Resident Evil. De Gore hunn se och zimlech zeréck geschrauft par rapport vum zwee an pff verschidden Zombie sou wéi Géigenden aus dem zwee Make hunn se Cash recycelt. Jo an iwwerhaapt huet Capcom och am Verglach zum Original 3 Ikonesch Elementer wéi zum Beispill de Risewuerm oder de Clock Tower einfach ersatzlos ewechgestrach. Jo souguer déi Multiple Choice Deeler déi den Dräi Dach sou extra gemeet hunn sinn erausgeflunn an falls der den Mercenaries Mode sicht, ne, deen am Resi 3 seng Premiere hat, da sot mer Bescheed wann dir e fonnt hutt well deen ass och weg. Et ging ee jo scho bal mengen dass Capcom ee ging mam Kolli huelen an duerch all déi eenzel Locations zéien, well reng Gameplay-technesch gesinn, dat heescht ouni d'Cutscenes, kann een d'Spill an gutt 5 bis 6 Stonnen ofschléissen. Mee hey, den Nemesis rëtt dach bestëmmt e bësse vum Spill, ne? En ass dach net fir näischt ganz grouss um Cover an am Marketing. Äh. Jo, eigentlech dach. En ass vu vir bis hanne gescript, seng Encounters si kuerz, an zwee Bossfights vun him si bal identesch. Jo, wat kann een dann nach soen? Also dass d'Original méi en Actionspill war, ass jo gewosst, mä hei hu se et därmoossen iwwerdriwwen, dass et souguer eng Passage gëtt, wou der mengt, dir gifft ouni Witz Left 4 Dead spillen. An dobäi passt déi lues Steierung emol net richteg bei dee Gameplay. Ganz éierlech, Capcom, wat hues der dobäi geduet? Bon, fir déi, déi awer nach sollte motivéiert sinn, Gott weess firwat, 20 Euro kënnt der nach dofir ausginn, well am Kär ass et jo kee schlecht Spill. Technesch gesi kritt der jo méi vum Resident Evil 2 make Gameplay, och wann dësen dës Kéier mat Faulheet iwwerbak an dunn op enger Couche vu Veraarschung zerwéiert gouf. Gudden Appetit! Direkt zum Ufank vum Lockdown hat ech mir nach schnell Doom Eternal besuergt fir eppes ze zocken, hu während der Zäit doheem Nodeems ech bei Doom 2016 sou ufanks meng Problemer hat, hunn ech d'Spill herno awer rich a mäin Häerz schléisse kënnen. Dowéinst duecht ech mir, dass Doom Eternal just nach besser gi kann, zumools well jo ganz vill Neierungen do waren. Tjo, dat war leider net grad sou gutt gelaf. Verstitt mech lo net falsch, ech fannen d'Spill net schlecht. Ganz a guer net. Et sinn do just e puer Saachen, déi mech ufanks e bësse frustréiert hunn. Verschidde Saachen hunn ech herno och esou guer gär gehat. Anerer si fir mech awer bis zum Schluss zimmlech nerveg gewiescht. Zum Ufank vum Spill hunn ech mär geduecht, ech starten direkt um schwéierste Schwieregkeetsgrad. De leschten Deel hat ech jo och esou duerchgezockt, also dierft dat kee Problem sinn. Alt erëm falsch geduecht, well ech krut den éischte Level sou derb an d'Schnëss. Dass ech mol einfach e Gank erofgeschalt hun. Waat Doom Eternal nämlech vu sengem Virgänger ënnerscheed ass dass The Doom Slayer zwar nach ëmmer eng krass Killermaschinn ass, mee The Doom Slayer kann an Eternal nemme souvill Munitioun matzechleefen. Daat heescht ëmmer schéin drop oppassen wéivill een iwwreg huet an am beschten ëmmer déi richteg Waff fir de richtege Géignertyp huelen. Falls engem d'Munitioun dann awer wierklech ze knapp gëtt, Da kann. The Doom Slayer. Ee seng Kettesee benotze fir Géigner ze zerschnetzelen a sou e Rainbow aus Muni ze erschafen. Zu Ufanks ass et richteg nerveg, mee zum Schluss vum Spill léiert een dat als e Rhythmus anzebauen a mat Upgrades kann ee spéider souwisou nach vill méi Munitioun mat sech huelen. Net ganz nei bei Doom Eternal, mee et gëtt och e grousse Fokus op Movement geluecht, wien a Beweegung bleift, dee gewënnt. Tëschent Dashes, Staange fir sech ronderëm ze schwéngen oder mam Meat Hook vun der Super Shotgun huet een do vill Auswiel. An zesumme mam Geballers an der Musek entsteet do e richteg gäile Flow. Zur Musek muss ech awer och soen, dass déi net ganz esou gutt ass wéi beim Virgänger. Dat huet domat ze dinn, dass de Komponist, also de Big Gordon an id Software e puer Meenungsverschiddenheeten haten, mee trotzdem, d'Musek rockt, just halt net grad esou vill. Ausserhalb vum Kampf ginn et elo awer och nach Plattformer-Passagen, bei deenen een och e bësse méi Feingefill brauch. Dës si mir perséinlech awer bis zum Schluss meeschtens zimmlech nerveg virkomm, op jiddefalls méi nerveg wéi positiv. Se hunn de Flow vum Gameplay ze vill ënnerbrach a waren oft sou oniwwersiichtlech, dass ech mer gewënscht hätt, dass se sou Passagen zwar manner boft benotzt hätten, mee dowéinst e puer besser ausgebaut hätten. Wat iwwregens am éischten DLC sou de Fall war. Immerhin muss een awer trotzdem soen, dass se sech beim Level Design trotzdem vill méi Méi ginn hunn, wéi nach bei Doom 2016 an e bësse méi Ofwiesslung geschaaft hunn. Ween awer op Story steet, deen ass bei Doom Eternal och net op der falscher Plaz. Wärend The Doomslayer am éischten Deel selwer op Story kackt, gëtt et an Doom Eternal e ganze Koup Story zum Doomslayer.

I don't get it. Zum Fazit kann ech also soen, dass Doom Eternal sengem Virgänger absolut gerecht gëtt a mat méi Ofwiesslung an de Levelen an am Gameplay punkte kann. Den Tempo ass nach méi schnell, awer leider falen doduerch ëmsou méi déi lues Plattformerpassagen nerveg op. D'Spill belount Skill och méi wéi säi Virgänger an gëtt engem och allgemeng en bësse méi ofverlaangt wéi nach an Doom 2016. A ween méi iwwer The Doom Slayer rausfanne wëll, oder iwwerhaapt den Hannergrond zu der Story, deen kënnt och op seng Käschten, awer ouni dass ee mat enger langweilege Story zougeschott gëtt. Mär wëssen awer natierlech och, dat net jidderee vun Iech op esou exzessiv intensiv Gewaltorgie wéi Resident Evil 3 stoe kann. Mee fir deen ass vläit e Spill wéi Final Fantasy 7 oder Pumpkin Jack déi besser Alternativ. An du machs awer méi brutal. Sou, da komme mer zu nach engem Spill, wou dëst Joer wéinst dem Lockdown net an eis Folg gepackt huet, an dat ass de Final Fantasy 7 Remake. Mir haten eng cool Folg geplangt, mee do huet den Covid, wéi bei sou villen, eescht richteg d'Rechnung gemeet. Ech perséinlech hunn den Original net gespillt, mee ech hu mech immens op de Remake gefreet. Et muss ee soe wéi et ass, am Lockdown hat ech dunn och genuch Zäit fir en direkt kënne fäerdeg ze spillen. D'Spilldauer war bei mir ongeféier 30 Stonnen, mee ech sinn och eng Persoun wou sech immens mat Niewenmissiounen amuséiert. D'Story kuerz a knapp erkläert, mir spillen haaptsächlech mam Cloud, deen vun Ufank un Optreeg unhëlt fir Geld ze verdéngen.

Mat Avalanche si mer dann oft an de Stied, am Ënnergrond an an de Slums ënnerwee. Wien net nëmme mam Cloud kämpfe wëll, huet dann och d'Chance, an engem Gruppekampf tëschent de Mitglieder, déi grad um Kampf deelhuelen, ze wiesselen. De Kampfstil ass eng Mëschung tëschent Befeeler ginn à la Magie asetzen, méi déck Attacken benotzen a selwer kämpfen a sou Komboen asetzen. Am Menü kann een d'Ausrüstung vun all Mitglied upassen, wéi zum Beispill d'Waffen an d'Accessoiren. All Waff an Accessoire wou ee bei sech dréit kann een mat Marterier ausrüsten. Déi ginn engem zousätzlech Commands am Kampf a ginn entweeder benotzt fir ze heelen, oder fir Magie anzesetzen. Wéi schonn erwähnt kann een sech gutt mat Niewenmissiounen amuséieren. Verschiddener kënnen och deelweis méi laang daueren, deem no wouhin ee reese muss. Mee och dat gëtt am Laf vum Spill méi einfach. Nodeems een eng spezifesch Missioun erleedegt huet, kann een op de Service vun den Chocobos zeréckgräifen, déi ee ganz schnell vun A op B bréngt. An niewent den Niewemissionen ginn et och nach déi sougenannten Kampfberichter. Déi kritt een haaptsächlech vum Chadley. Hie brauch déi Berichter fir seng Forschungen a sou kann hien individuell Marteria erstellen. Lo kommen ech schonn zu menger Schlussfolgerung vum Spill. No 30 Spillstonnen, enger gudder, mee och zimmlech traureger Story, schéine Cutscenes an engem gudde Gameplay kann ech definitiv soen, dass mer d'Spill richteg gutt gefall huet an giff et och mol net nëmme Final Fantasy Fans empfeelen, mee jiddwerengem wou ee gutt Spill mat enger gudder Story wëll spillen. Dëst Spill ass net während engem Lockdown erauskomm, Mee et ass awer net an eise Folge virkomm, dofir erzielen ech iech an dëser Episod e bësse vun Hyrule Warriors, Age of Calamity. Op der Kaart gesäit een dann och ganz verschidde Symboler. Et si Levelen do fir ze kämpfen, dat sinn dann d'Haaptmissiounen an d'Niewemissioune. Mee dann huet een och Niewe-Missiounen, ech nennen se einfach mol d'selwecht, wou ee Material muss sammele goen, an dofir muss een dann ee bestëmmte Level duerchspillen. Heiansdo huet een awer och d'Chance an et kann een op ee vun de ville Ställ zréckgräife wou ee verschidde Materialien da kafe kann, déi een dann net muss extra an e Level siche goen, wou een da muss kämpfen. Niewent der Materialsich kann een natierlech säi Charakter an deem seng Waff stäerken oder Waffe verkafen. Als Charakter huet een dann ganz am Ufank déi typesch wou ee kennt zur Auswahl, de Link selbstverständlech, déi jonk Versioun vun Impa, Zelda an d'Recken. Wéi eng Charakter am Laf vum Spill nach dobäi kommen, verroden ech awer net, mee ech kann awer soen, mat villen hat ech selwer mol net gerechent. All Charakter huet säin eegene Kampfstil, seng eege Waff, seng eege Spezialattack. Déi eng si méi schnell ënnerwee, déi anerer méi lues. Do muss jiddweree fir sech erausfannen, wat engem méi zouseet. Dësen Deel soll 100 Joer viru Breath of the Wild spillen. Ee wou d'Spill gespillt huet, weess direkt vu wat ech schwätzen, een anere freet sech wat da virun 100 Joer soll virgefall sinn. Ma dës ass d'Story wéi d'Champions, op Däitsch Drecken, ausgewielt goufen, iwwerhaapt zu Champions gi sinn a wat mat hinne passéiert oder net passéiert ass. Mir gesinn, wéi de Gennen Hywel a säi Band krut, wéi eng Roll d'Hygas matgespillt hunn a mat wat d'Zelda ze kämpfen hat. Also ech weess net, ob et nëmme mir esou gaangen ass, mee bei dësem Deel krut ech rëm richteg Breath of the Wild Vibes, d'Weltkaart, d'Sounds, d'Grogs Ein, t'ass einfach genau sou wéi mir et kennen. Den gréissten Ënnerscheed ass natierlech de Kampfstil an deen hunn vill Leit leider net gären. Ech perséinlech genéissen et och mol e puer honnert Géigner op ee Coup kënnen ze bekämpfen wéi eng ganz Stonn mat engem um Gaang ze sinn. Sou sinn och d'Géigner wéi d'Hinoxen an d'Leunen hei. och ganz schnell besiegt. Schön ballern, immer drauf, immer weiter! Am groussen a ganzen sinn ech e riise Fan vun den Hyrule Warriors Spiller an hunn och schonn de Virgänger Stonnen a Stonne gespillt. A vue dass deen heiten eng richteg Story huet wou richteg zu engem Spill passt wosst ech einfach ech misst en hunn. Déi Leit wou den Prinzip vun Dynasty Warriors schon net gären hun, kënnen och mat deem heiten nech ufänken, well de Stil ass eens méi d'selwecht. Mee denken engem Zelda Fan giff dësen Deel awer genau sou gudd gefalen wéi mir. Ehh jo, Pumpkin Jack mat Kürbiskapp ass back! An domadder léisst sech d'Story vum Indie-Spill Pumpkin Jack gutt resuméieren, Den Däiwel langweilt sech an der Hell an schéckt dofir seng Monster-Horden op d'Mënschheet lass. Well de Kinnek vum Mënscheräich awer elo guer kee Bock drop huet, seng Untertane mussen no Gluten an Närwäerter ze sortéieren, schéckt hie selwer säin Champion, fir dogéint ze wierken. An do kënnt dann eisen Jack an d'Spill. Den Däiwel hält nämlech seng Séil gefaangen, well en dräi Mol vun em verarscht gouf, jo, selwer Schold géing ech do soen, a proposéiert him en Deal, Wann heen de Magier stoppt, dann dierf en an dat nächst Liewen iwwergoen. An esou kämpft an sprangt der iech mat engem simple Kampfsystem an vun engem feige Kueb begleet duerch charmant designte Levelen mat der gewësser Halloween-Spookiness. Ween un dëser Plaz Mee dat ass jo Medieval! wëll jäizen, huet och all Grond et tatsächlech ze man. Et mierkt een d'Inspiratioun un, an awer huet den Jack seng ganz eegen Identitéit. Dat läit virun allem dorunner, dass Kämpfe wesentlech méi Spaass mécht, vill besser funktionéiert an och am Allgemengen déi ganz Saach sech och vill besser steiert. Dobäi kënnt virun allem den Humor net ze kuerz, wann de sarkasteschen Jack sech iwwer Fetch Quests beschwéiert oder de Kueb d'Aerodynamik vun engem Gargoyle unzweifelt. Nieft all deem hutt der natierlech är obligatoresch Bossfights à la dräimol schloen façon Mario a Collectibles déi Äech nei Skins besuergen. Ëmmer erëm hutt der Passagë wou den Jack sech vu senger oranger Bier muss trennen, fir dann e klengen Challenge wéi e Memory Spill mat References Deluxe, wéi ech just esou gesot hunn, oder och e Whack-A-Mole ze bestoen. Zu gudder Lescht hutt der och Passagen, wou der zum Beispill an enger Minnekärche musst lieweg ukommen oder um Schëff vum Fährmann net dierft d'Schlappe verléieren. Ofwiesslung gëtt bei Pumpkin Jack definitiv grouss geschriwwen. An dobäi muss ech den Nicolas Meissonier luewen, ech hoffen ech hunn dat richteg ausgeschwat, well deen Dude huet dat Spill als Solo-Developer an d'Liewe geruff. Et mierkt een einfach zu all Moment, dass do vill Léift an Passioun zum 3D Plattform Genre duerchfléisst an den Typ einfach Bock hat dat Spill ze man. Et ass elo villäicht net dat längste Spill an sécherlech nieft de Collectibles kann een sech scho froen wéivill Widderspill wäert dat ganzt huet. Et ass eng charmant an och eng tight Experience, déi weess wat se wëll sinn an och kloer dat meescht aus senge Moyenen eraushëlt. Ech soen dofir mol esou, wann der Loscht op e gudde klengen 3D Plattformer mat Halloween Optik a sarkastesche Kommentarer hutt, schwätzt näischt dogéint fir zouzegräifen. Villäicht kréie mir jo och dann déi dräimol veraascht Virgeschicht vum Däiwel an dem Jack. An ah jo, nach sou eng kleng perséinlech Meenung am Rande, mir huet dat heite wesentlech besser gefall wéi de Medieval Remake. An dat war et da leider och schonn erëm vun eis, Dir Dammen an Hären. Ech hoffe wierklech, datt Ären Highlight vum Joer dann awer nach an eise Programm gepackt huet. A wann net, dann hat der Pech. Bitte bitte net desabonnéieren oder datt mer vläit deem engen oder aneren nach konnten d'Entscheedung méi einfach maachen, ob en sech wëll e gewëssent Spill zouleen oder net. Wéi zum Beispill Doom Eternal. Oder Resident Evil 3. Awer haaptsächlech Doom Eternal. Natierlech hu mer awer dëst Joer nach wéi ëmmer de Games Rewind an dee kënnt och wéi ëmmer fir Silvester eraus. A mir wëssen alleguer, datt der dëst Joer do näischt Besseres ze dinn hutt. Sur ce, d'nächst Joer ka bal nëmme besser gi wéi dëst, an ech hoffe wierklech, datt mir als Lux, als gesamte Luxplay-Ekipp Iech dann erëm kënnen déi Qualitéit liwweren, fir déi Der eis schlussendlech bezuelt. Meine Mann, mengs du wierklech iergendee bezilt fir dee Schäiss hei? Bah jo, mäin Häerz, Blutt a Schweess fir hei. Nee, nee, nee, nee, déi bezuelen net fir den Dreck hei.